is helping people with coronavirus i hope you enjoy ambuya makadini ndofara zvavo makadii ndiri kufara chaizvo kuti ah, kuuya nendege kuti ndiri kusikosangana nambuya ndaingonzwa izwi chete ndakati ah, ndikangokomborerwa ndiri mupenyu kuti ndinyatsovaona face to face saka ndiri kukomborerwa chaizvo kuti ndasangana nemi ndinotenda kufara kusangana nemi aiwa ndinotenda zvangu ndinotenda zvikoro ambuya chirwere chanetsa chekorona ichi ezvino zvakutotyisa kuti tapinda musecond wave saka ichi hachichazi sematangira achakaita chinzi chirwere chevekuchina hachichazi chirwere chevanhu vekuchina chete ka ichi nokuti chapararira pasi rose Ya ichokwadi ndoti makadii zvenyu ruzhinji rwedzimbabwe vana vedzimbabwe vazukuru vana mbuya vana sekuru vana baba nevana nemi vana vese vari kunze kwenyika makatiteerera pari zvino ichokwadi kuti chirwere chatishaisawo mufaro sesu varapi ndakamirira varapi vese zvavo vedzimbabwe e, ndinotini Kutaura chokwadi zvakatotivhundutsa zvakandikanutsa kuti ko chirwere chinonzi coronavirus chabva nekupi uye chakananga zvipi e, chine zvirevo zvipi kwatiri isusu sevanhu vatema even vachena kuti chiri kuda kugadzira kuuraya vanhu vese kubva nyika dzasara dzisina vanhu why Saka nemukutarisa tichikumbira kune vari kumhepo, kune vari pasi kuti vatitungamirire, tine makwenzi uh, seamuri kutoona panapa aya atakatarisa kuona kuti anokwanisa kubatsira vana vedzimbabwe nevana vari kunze zvakare kuti vakwanise kubatsirikana pakurapa chirwere chinonzi coronavirus especially chikange chapinda mukati menyama dzevanhu tine watinoti murumanyama uri panapa uyu murumanyama uyu kutaura chokwadi ukamwiwa nemunhu ane chirwere checoronavirus chiri kubva chatodzikira zvekutosvika pakutoti munhu ati chatopera ichokwadi tobva ipapo zvakare toenda pane unonzi mukundanyoka mukundanyoka kana munhu achinge atakwa nechirwere ichi Chiri kuzonotadzisa vanhu kufema, chiri kuzonotadzisa vanhu kunodya chaiko, zvakawanda zviri kubva zvanoitika pavanhu. Saka mukundanyoka iwoyu uri kubva wakwanisa kunoti munhu anoubhoilisa oufukira obva ageza nekumwa zvakare zviri kubva zvanodzikisa chirwere ichocho kuti chigone kunopera zvakare. Kutozonoita zvakare unouya watinoti mupfandichimuka kuti kana munhu achirwara ngaafa achimuka ngaamuke kana akanga arwara Arwara zvake asi ngaamuke. Saka tinopa simba kumidzimu yemunhu ari kurwara, nemhepo dzemunhu ari kurwara, nenyama yemunhu ari kurwara kuti akwanise kurwara zvekuramba ari mupenyu adzoke futi pautano hwaanga ainawo kubva kumashure. Todzokerazve ipapo tine mushonga watinawo panapa yatinoti mbanda yevadzimu. Mbanda iyoyi tinoishandisa zvikuru kwazvo panhaurwa dzekunoti mwana kana achinge atakwa nechirwere ichi anokwanisa kufukira zvakare achinogeza zvakare kudzinga rima kudzinga jambwa kudzinga mhepo kudzivirira nyama yake kuti isave inoteura zvirwere zvakasiyana siyana ichikonzeresa urwere panyama yake saka kana achinge adaro adzinga mhepo huru yakonzeresa kuti korona imushanyire paropa rake saka mitombo iyoyi takaona kuti chokwadi Panguva ino yekurwara kwevana tichinosangana nemadzodzo iwaya, vana ndikavatumira vari kunze kwenyika nyange vari mukati menyika ino vari kurarama. Vazhinji vane matestimony zvechokwadi, ndine matestimony akasiyana siyana evana vari kunze kwenyika vari kuti mbuya pakubva pakushandisa makwenzi kwandakaita ini ndakabva ndatosara ndisina chirwere. vamwe vakatobatwa nacho ndikatovapa makwenzi iwaya vakatoashandisa vakatokwanisa kutorarama ndiri kutokurukura nawo izvozvi mamwe makambani akatovharwa kusara vaine vanhu vaviri chaivo asi ukazviongorora pavanhu vaviri vavo chokwadi vakatambira mahebhi iwaya vakaashandisa zvakare vakasara vari vaviri the rest vakaatakwa saka ndiri kuti ini makwenzi aya kutaura chokwadi kuvana vedzimbabwe vari kunze kwenyika nevari mukati menyika ino nevachena Mahebhai haana kumirira kushanda kuvanhu vatema chete, ipapo ngatipajekesei. Mahebhai akamirira kushanda kuvanhu vachena vanova ndo varungu, mablacks, machaina, macoloured, majewish nyangwe nemachaina. Vanhu vese zvavo, marudzi ose. Hakuna rudzi runonzi rukashandisa makwenzi aya rwunoparara. kana vachinge vashandisa asi tiri kushingirira kuti chirwere ichi chikwanise kuparara tikwanise kurwisana nechirwere checoronavirus kuti vana vakwanise kurarama vawane utano tiendere mberi neupenyu sezvataa tichiita izvi zvinonyanya kundibata bata ini semurapi kuti ko zvino kana vazukuru vakunoatakwa kudai Ko isu vazukuru vacho tichavawanepi kana tikazvidzivirira isu sevarapi? Ko ivo vacho vasina vasiri kuwana kudzivirirwa vorarama sei? Uye isu tinozovawanepi vanouya kumatare vachichema kuti makwenzi edu ashande? Tinozoshandisirani kana vanhu vaparara saizvozvo? Saka tiri kuti kwete, makwenzi aya ngaaende kumunhu wese anokodzera kwaatambira, ane rudo rwokwaagamuchira, anoziva kuti chokwadi ndikaashandisa zvinondinakira. Ndinodaira kuti tese tinoramba tichirarama. Manyatsotsanangura zvakanaka.

who were privileged to test and put into trial the herbs that she explained one which is muruma nyama uh, gogo titsanangurirei kuti muruma nyama unonyatsoshanda sei
muruma nyama especially kana munhu achinge atakwa zvake nechirwere checoronavirus akanomwa zvinomupa kuti iye pahuro paye panenge pachivharwa pavhurike Zvinomupa kuti kana achinzwa musoro unyarare. Zvinomupa kuti kana achinzwa flue ibve yapera. Zvinomupa kuti kana achinzwa mudumbu mubve matongopera. Kana achinzwa kufufutirwa nekuzarirwa zvibve zvangopera ipapo ipapo. Kana achinzwa kuneta kupera simba abva atongomuka kuva nesimba ipapo ipapo kana achinge atongomwa. Zvakare unokwanisa kutongonouraya chirwere chese chapinda pai munyama make unotonouraya chirwere ichocho chirwere ichocho kutaura chokwadi kana chikamwirwa watinoti muruma nyama zviro kwazvo munhu anokwanisa kurarama ichokwadi oh, gogo titsanangurirei kuti uno munokurudzira kuti unwiwe nevanenge vati watakwa necoronavirus here kana kuti vanhu vasati vabatwa chii chamunokurudzira kuti vanhu vaite Yeah saizvozvi izvi hatingachati isu asangana nacho ngaachitanga kutotora nekuti hatizivi kuti chakamubata riini uye azotanga kuzviona riini kana asati atestwa asi ndiri kuti ini kumunhu wese ari kuzviraramira zvakanaka kuti angotogadzirira kutongopinda mazviri sekuti zvinhu zvatongopinda munyika dzese Zvinhu zvatongowo munyika dzese, mukufema kwatiri kuita, mukufamba kwatiri kuita, hauzivi paunosangana nacho. Saka kugara wakatomwa kudzivirira chinhu chakanaka kuti kana zvakunouya zviuye zvisina simba rinokuwisira pasi, iwe urambe uchirarama zvakare urambe uchiumwa kuti upenyu hurambe huripo. Haa maita basa matitsanangurira. There you've got it viewers. So Gogoi, I had asked the question whether you take this herb

Gogo nyaya yanetsa yevaccine iyi. Vana vanhu vatema pasi rose vari kutaura kuti tikatarisa kwatabva nevasina mabvi nemabatiro avanotiita kubvira tiri eh, nguva yecolonialism kuti vanotitesta mishonga yavo vamwe vanotaurawo vane matheories akasiyana siyana vamwe vanoti kunyange shuramatongo chaiyo aids Ndo vakatiunzira cholera ana ibola zvinonzi hanzi zvirwere izvi tinozvipiwa nevachena vachiunza kwatiri saka iye zvino nekunetsa kwaita korona kuri kuita kuti titotyawo kuti ah tingave nevimbiso nezvatichapiwa here nevasina mabvu kuti vatipe kana kuti vaakuda kudzokorora futi kuti vateste zvinhu kunyange vachitiuraya zvavo saka munofunge nenyaya yevaccine iri kunzi yagadzirwa ndiri kunzwa kuti yatanga kuwashington dc university hospital vanawo vakutogadzira kudistributa asi varoda kutanga nesu muafrica koko tibatsirewo ipapo ya ini chandinokurudzira zvangu vana vedzimbabwe masikirwo edu tichisikwa namusika vanhu kuiswa pano rino pasi Tiri vanhu vasina kusanganiswa e, zvokuti tinorarama upenyu hunonyanya kushamisira nekuda kwekushayiwa kwatiinako nekuda kwenhamo yatiinayo. Tiri vanhu isusu vakarerekera kuchivanhu chedu zvakanyanya. Tiri vanhu vanorarama mutsika dzechivanhu neunhu hune magariro echivanhu, isusu vanhu vatema. Saka isusu vanhu vatema tikaona kuti mhepo yapinda mukati menyika yedu yeZimbabwe, Tinochema nemudzimu mukuru yenyika yedu yeZimbabwe kuti ititeurire kuvakuru vavo vakwanise kutidzivirira pazvirwere zvese zvingave zvingapinde mukati menyika ino yeZimbabwe. Ivo vari pasi nevari kumakore ndivo vanokwanisa kutidzivirira isu tichisimbawo nekushandisa makwenzi avo avakatiti ave anotiraramisa kubva pasi chigare chichitanga kusvika pari nhasi. Saka zvekuti kuchazova nemushini, kuchazova nechii zvichange zviriko, hatipikisani nehurehwa hwematii mana emakanda akasiyana siyana asi isusu patakamira ndipapo pekuti tiri vanhu vatema vachararama mutsika dzehunhu hwevanhu vatema vanodya mishonga yavo siku nesikati tichiyedza kubata mabatiro edu pachivanhu chedu tisingabvi ipapo ticharambira ipapo tichiteura miteuro yedu Kumatateguru edu Chaminuka, Kaguvi neHandanyakasikana ndivo vakaita kuti Dzimbabwe rive zvariri nekusungunuka kwaro. Ndivozve vatiri kuchemera zvenhasi kuti ivavo ngavamire mberi kwedu vasatisiye tiri tega. Miteuro yedu yatiri kuchema nejambwa rapinda mukati meDzimbabwe hatisati takambozviona, hatisati tambozvitambira zvakare. Naizvozvo tiri kuti midzimu mikuru yenyika tirwirei mutimiririre. Isu hatisi kuda kuparadzwa nejambwa iri. nekuti kwarakabva nako hatizivi, charakauyira kwatiri hatizivi, asi takusiya hondo iyi kumatateguru edu, vanova Chaminuka, Kaguvi nana Nyakasikana ndivo vachatirwira hondo, isu taita vana vatete zvizhinji tinotarisa nemeso asi miteyo redu tichifambisa mberi. Ah, matsanangura zvakanaka chaizvo gogo. Pane umwe mubvunzo wandakuda kuuyawo kwauri gogo, mabata ipapo zvikuru zvakasimba kuti ivo varungu ava Vane mudzimu here isi mataura kaguvi nehandanyakasikana anachaminuka ko ava veganda chena vane midzimu here zvakamirawo sei kana takutarisa chinongonzi munhu akasikwa namwari panyika tisingatarise zvemakanda hakuna munhu asingachengetwi nemudzimu yake hapana munhu asina midzimu yake ivo vane mateuriro avanoita pachirungu chavo isu tine mateuriro atinoita pachivanhu chedu hakuna munhu asina midzimu yake

Handizvo here gogo? Mishonga iyi yakasikwa naMwari handiti atinozoona mapiritsi agadzirwa zvechirungu nokuti vanhu vanozeza kuti ah kana risiri tablet ratinoziva piritsi eh, hatibate vanhu vanobva vati hazvasangana nemweya asi handiti ndizvo here zvinotorwa izvi zvogadziriswa zvoiswa nemameshini zvopakejwa zvakanakanaka ndiwo ka mapiritsi paanobva apa andizvo here gogo ichokwadi e, chinhu chandinokwanisa kutsanangurira vana vese vari mukati menyika yezimbabwe nevari kunze ndechekuti ngatisave tinoshora musika vanhu wedu nokuti mwari paakasika denga nenyika akasika nemiti saka miti iyi mwari paakaisika akanga aine chinangwa neruzivo rwokuraramisa saka mwarizve asika miti iyoyo akasikazve vanhu vakafanana neni for an example yekuti mwari akazosika vanhu vane ruzivo rwokunotora makwenzi iwayo akasikwa namwari kuti aya ndo anokwanisa kuraramisa vanhu aya munhu akarwara anokwanisa kupiwa mushonga uyo achinomwa achinorarama akakwanisa kugeza zvakare achinodzinga mamhepo achinobva akakwanisa kugeza zvakare achivhura mhanzi yake kune zviri kumunetsa zvinobva zvasunungura zvakare achizarirwa masango ake saka hatigoni kushora musika vanhu akasika miti kuti ive panyika nokuti ndokunobva mweya yedu yatinofema iri kubva kumiti zvakare kuraramazve kana mweya chaiwo chaiwo watiri kufema tichikwanisa kuona kumiti zviri kureva upenyu hukuru usati watora mishonga iyi yekunomwa saka kana mishonga iyi yakuzonoiswa mapiritsi akuzonogadziriswa mishonga yedu ichinotorwa ichinoiswa kumapiritsi izvo zvazvekurerutsa mhando yevanhu vanozeza kumwa mishonga iyi iri original sezvairi but uri kungotora chinhu chimwe chete ichocho as well saka tiri kuti isusu kuimwa iri mumapiritsi zvakangofanana kuimwa direct ine simba rakapfuura yazokotiwa kuiswa kumapiritsi saka kuimwa direct zvinhu zviri easy kuvanhu vano vasingazeze kumwa mishonga ah, matsanangura zvakanaka well i have been very educated, quite insightful, and a very valid, interesting point that Gogo has made. Uh, Gogo has stated that

And will I be allowed to get through the airport security with nothing and say, I've got the help from Gogo, I'm fine. Gogo, tibatsire ipapo. Kuti mahebhu ini ndagutsikana kuti nematestimony andanzwawo kuti vanhu vari kubatsirikana munokurudzira here kuti vanhu kana vatora mahebs aya vanofanira kuramba vachiteedzera zvataudzwa neworld health organization kuti vanhu itai social distancing maintain uh, one or two meters depending neregion ine vanhu nekuti vapfeke mamask nekuti vashandise sanitizers saka munokurudzira kuti toita sei ya inini ipapo handigoni kudaro nekuti nyika yedu hakuna nyika isina mutemo Hakuna nyika isina mutemo wenyika. Iyeni nditori pasi pemutemo wenyika. Saka kuva nemaherbs edu hazvisi zvitsva sevanhu vatema tagara tinongoishandisa mishonga iyi now and then ichingoshandiswa. Mutemo ngauve mutemo sezvauri, kudzivirira ngakuve kudzivirira sezvazviri nekuti Imi munogona kunge muchida maherbs aya asi mumwe munhu haafare here? Kune vasingazvifare here? Kune vasingabhilivhi mazvere? Kune vasingatobhilivhi kuti kune maherbs anomwiwa kuti akwanise kudzivirira corona? Kune vanogutsikana nekupfeka mask yavo, magloves avo, kuva nekusanitizer ikoko, social distance. Izvozvo zvese tiri kuti hapana chachinjisa zvinhu. Hapana chambochinjisa zvinhu. Zvazviri ndozvazviri. Kutora mahebhu ako kana kusaatora zvazviri pamutemo ndozvazvingori izvozvo. Hazvisi kuchinjisa zvinhu. Nekuti mahebhu aya anotanga kugadzirwa nhasi. Akangogara ariko kubva riini nariini. Takangosikwa iriko mishonga kusvika tive kuosa nhasi ichingova komishonga. Saka hatingati yatanga kuvako nhasi. Isu zvedu vana veZimbabwe tagara tinongoishandisa now and then ndokurarama kwedu ndoupenyu hwedu sezvo muchingoziva upenyu hwevanhu vatema tinobhilivha mune zvakasiyana siyana kune vanobhilivha kumushonga hazvirevi kuti ukamwa mushonga ukadzivirira korona zvakureva kuti iwe hauchapfeki mask yako unosungwa hazvirevi kuti hauchasanitize hazviite hazvirevi kuti social distance hapasina hazviite zvakare saka tiri kuti mutemo mutemo tichirespecta mutemo wenyika yedu zvakare ndo zviripo ngatiitei zviripo

Gogo vanhu vari kuda kuti vabatewo maherbs aya vangakuwanei papi? Ya, chekutanga ndinoti ini kutaura chokwadi kubva corona ichitanga zvayo payakatangira ipapo ini ndagara ndongoshanda nevana vari kunze nevana vari mukati menyika ino yeDzimbabwe. Mashandiro andinoita nevana vekunze kazhinji kacho kuti vandizive, ndinoshanda nezwi nguva zhinji kuti kana wakumbira izwi rinosvika ipapo paugere ipapo. Ndiwo mashandiro angu inini kubva kudhara kusvika izvozvi. Saka naizvozvo maherbs aya ndinotumira kuvana vari kunze kwenyika, posti dzedu dzinenge dzichingoshanda, DHL iri kushanda, FedEx iri kushanda, e, ndinenge ndichingotumira kuna ati mbuya ndiri kuida mishonga iyoyo, ndinotumira zvakare chandinoda madetails ake in full zvine postal code inosvika paari ipapo. maherbs ma akutosvika paari ipapo muno muzimbabwe local yedu tagara tinongoonana mazuva ese mbuya vachingopa maherbs awo kuvana vedzimbabwe kuti vakwanise kurarama nekuitawo zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvavanenge vachichemera paupenyu mbuya mavhu vanobatika pa 14207 stone ridge waterfalls panhamba dzinoti 0773 524 943 0773 524 943 kana vachiuya kwambuya mavhu Kusvika paMbudzi paroundabout, mouya straight paIvens Gate 1, Gate 2, Gate 3 masvika pamaGolisi. MaGolisi ndopaBusstop. Right dust munoona car park ine zvimota zvakafa. Mobvunza vakomana vari ipapo toda kusvikawo paMbuya Mavhu pakitchen yemarata. Munenge matosvika 100 meters apart kubva ipapo kusvika pandiri. Tinenge takutosangana naMbuya Mavhu.
Gogo tatenda zvikuru. Tinotenda zvikuru vana veDzimbabwe nevana vese vari kutitarisa vari kunze kwenyika. Tatenda nenguva yenyu kuti makwanisa kutionawo. Ah, ndinotenda zvangu aiwa ndinotenda zvikuru. Ini ndakutofambawo zvakanaka ndafarawo chaizvo. Ya ichokwadi nekuti pane upenyu hwese pamakwenzi nekuti isu tinotaura pachivanhu chedu tichiti tembere yako iwe munhu ndo nyama yako ndo tembere. Tembere yako yakachena here? Aina tsvina here? Aina mamhepo here? Aina zviri kuinetsa here tembere iyoyo? Tembere ngaisava inotsvairwa nekuti kuri kuuya vaenzi. Tembere ngaisava inodya mishonga nekuti paita urwere. Gara wakadzivirira tembere yako kuti igare yakasimba, nyama yako igare yakasimba, utano hwako ugare uri panzvimbo, uchinzwa kufefeterwa nekupinda kwemhepo zvakanaka, kufamba zvakanaka nekutsvaga zvinokupa pa kurarama paupenyu. Ndokunge kana tembere yako yakasimba. Ngatigarei tichidya mishonga vana veDzimbabwe. Nemi muri kunze kwenyika regai kuramba mishonga muchiti inovava nokuti vazhinji vanoti zvinovava maakuda zvinotapira zvinopa maasidzi zvinopa urwere. Idyai mishonga yenyu ukanzi ngaufukire fukira sezvazviri geza geza sezvazviri idya mushonga idya sezvazviri ndoo inoisimbisa tembere yako tembere ndoo nyama yako ndoo mudziyo Ndokuti munhu, ndokuti vanhu, ndokuti chivanhu, ndokuti tsika nehunhu zvizere matiri isu vanhu vatema. Maiti henyu vana veZimbabwe.
There you go. You've heard it. It's been so phenomenal, fantastic. Uh, thank you so much for joining us. And I do hope